tuni zong minung tampi pathian thangṭhatnak ah kan i vun tong kho ṭhan hna i a sunglawi tuk ti kha vun chim ta ka vun duhmi a si Baibal cawnnak kha zarh thum hrawng kan vun ngei ti lo i maka kha Baibal cawnnak kha kan vun peh ṭhan lai i midang ah vun chim ka duhmi cu nizan sport sport day ka ti deng nunphung zatlang kan hmanmi zong a sunglawi taktak nizan kha lut kan i celh e ka nu a bik nu zong ka dawi kho ti lo khuaruahhar taktak se kan i nuam taktak a khrihfabu ni bantuk tete kan tuahmi ah hin a thazang i cu i hawikomhnak hi kan herh deuh ko rua ti hi mino zong nih kan hmuhmi si nu le pa zong nih nan theihmi si kan upa te he bia kan i ruah hna zongah pa le khi pa le zong khi ai kom tuk khi nan lo ve lo ma cu mino zong he ti kan il ha kan ngan tuk tikah khan atu ta chu nak sport dai te nam hai zer arat lai cha hin ai bantuk i thlarau lei zong kan i kom ko bua kha bantuk i a thi salai i kom nak zong hi kan vun her ngai ko rwa ti khi ai ha tuk mi keimah pum pak zong in se se kan zapi te ne khin a tompal te te khi kan i vun hlat nak hi kan vun te chiau lai a hmailei kal chin kan duh ahcun hi sport day zong hi thazang vun chuah cio hna city zong kha ka bia lamphan ah khan vun chim ka duh mi city kha vun chim ka duh e si cun pathian bia tu ah vun lut colh ko hna si ti te kha vun langtak tawite i caan kan hmang hna lai a si cun kan topic khan nan philh cang ha maw ka thei lo bible cawnnak kan tuah mi kan topic cu zeidah si ti si si ahcun Pathian tlanhnak kong kan cawnmi si. Pathian tlanhnak kong si a voikhat kan rak chimnak cu introduction lawng kan chim. Zeiruang dah Pathian tlanhnak kong hi kan chim a herh timi kha kan langhter i macucun naite zarhthum a luanmi ah khan common grace timi kha kan kan chim i mi vialte Bawipa vel zumtu siseh zum lotu hna cung i Bawipa vel a tlannak kong kha kan chim i tuni hi zei ruang dah zumtu he zum lotu cung he bawipa nih ca vil ca tlanter timi kha thil phunthum tawite kan vun zoh hna lai ok nai tuan deuh ah ka vun chimmi kha kan lung um khawhnak dingah vel hi phun hnih in ṭhen a si a pakatnak cu common grace an ti cucu mi vialte zumtu he zumlotu he pathian nih ani a tlantermi kha vel pakhatnak kan ti i a pahnih nak i vel timi cu special grace ti zong si saving grace ti zong a si zeidah langhter ti cun pathian khamhnak vel tiah kan ti zungzal mi khi si vel phun hnih a um ti kha hi ka zon ah vun langhter ka duh i cu i kan chimmi cu mi vialte cung i pathian vel a tlannak kha kan vun langhter i naite ah kan langhtermi cu physical realm zong si tawite kan vun langhter lai taksa i thluachuah kan hmuhmi vialte hna hi kanmah zumtu lawng si zum lotu zong an hlawh a tlin cuahmah mi vialte hna khi bawipa vel a si ca si ti kha kan langhter mi si ima cu cun khuaruah khawhnak fimnak thiamnak vialte scientist vialte engineer vialte doctor vialte musician vialte hna khi zeiruang dah an suah ti cun bawipa nih a vel a tlanter zei ruangah dah ti cun a tangte kha ka mun langhter te lai macacun moral riam khuaruah a chia a ṭha thleidan khawhnak khuaruah khawhnak a kan pekmi zong hi zumtu he zumlotu he bawipa nih a vel tlanter ca si ti kha ka cun kan langhter cangmi kha si si cun zei ruangah dah mi vialte cu Pathian nih cun zumtu lawng si loin zum lotu hna zong zei ruangah dah Pathian nih a vel cu a tlanter ti cu a pakhatnak te ah a vun langhter ka duhmi cu zeidah si ti cun Pathian nih a ṭha tuk ti hi a tling tuk dawtnak in a khatmi a si vel in a khatmi a si ti hi mi vialte nih hmu hna seh ti a duh ca a si kan Pathian min thangṭha ko seh Pathian ṭhatnak hi mi vialte nih a zumtu zong si zum lotu zong nih hin hmu hna seh ti hi Pathian nih a duhmi a si. Sualnak ruangah mi vialte cu vawlei a kan suak i Pathian biaceihnak dantatnak hi a ing dih ding kan si. Ngakchian upa tiang ziah Pathian nih a thinhunnak hi voikhat a kan toih colh lo ti si si ahcun khatalei ah Pathian nih hmu hna seh ti duhmi cu zeitluk in dah Pathian ding a si kha hmu hna seh law zeitluk in dah Pathian ṭha si kha Pathian vel ngeimi Pathian si kha hmu hna seh law zeitluk in dah Pathian dawtnak a khat ti hi mi vialte nih hmu hna seh ti hi hika zawn ah Pathian nih a duh caah a pakhatnak cu mi vialte cungah a vel a tlantermi si mi vialte cungah Bawipa cu a ṭha a bible cuai ka zon ah kan mun rel ta lai a zang fatin pathian be rel ti ding in kan mun som na 1 2 3 go bawipa cu dawtnak a ngei mi le mizang fa thiam mi a si thinhun a har i a fek mi dawtnak in a khat mi a si a ho chung paoh ah a ṭha i a ser mi hna an dihlak cung ah zangfahnak a ngei ka uar tuk ai dawh tuk Bawipa cu mi vialte cungah a ṭha. Bawipa cu dawtnak a ngei. Bawipa cu zaangfah a thiammi a si. Aho cung paoh ah a ṭha. Miphun vialte cungah a ṭha i holh phun kip a hmangmi vialte cungah a ṭha i misual bik kan timi hna cung zongah a ṭha. A vel a langhter i mithat lainawng kan timi hna cung zongah a ṭha i Pathian zei rel loin a nung i Pathian a do cuahmah mi Pathian a um lo a timi cuahmah mi vialte hna cung zongah Pathian cu a ṭha. Mi vialte nih Pathian a ṭhatnak aw sertu Pathian a um ko a ṭhami Pathian a um a tlingmi Pathian a um ko ti hi mi vialte nih hmu hna seh ti a duh ca siang Pathian a vel a ṭhatnak hi mi vialte nih hmu hna seh zum lotu zong nih hin hmu tuah hna seh ti hi Pathian nih a duhmi a si Bawipa cu vawleicung pumpi ca a ṭha. Bawipa cu miphun vialte ca a ṭha. Bawipa cu kan rampi ca a ṭha. Bawipa cu kan Khrihfabu ca a ṭha. Bawipa cu kan chungkhar ca a ṭha. Bawipa cu keimah ca a ṭha. Bawipa cu nangmah ca a ṭha. Mah kha mi vialte nih hmu hna seh ti hi Pathian nih vawlei ser hlan in ai tinhmi a si. zeitluk in miṭha a si hi a sermi dihlak cungah a ṭha bawipa cu dawtnak a ngeimi le zaangfah a thiammi si ti thinhun a har i a fekmi dawtnak a khatmi si a thinhun a har cu na biakmi pathian ka biakmi ka pathian hi fawite thinhunter khawhmi si lo zaangfahnak in a khatmi si dawtnak in a khatmi si kanmah bantukin club bual in khua a sai i bia a ceih colhmi a si lo bawipa cu a ṭha ti kha ka zun vun langhter ka duhmi sa a pahninak ah zeidah si ti cun hika zun mathai ngan pal nga me somli le paruk ah zeitin ati cuti cun vancung khua ummi nan pa fale cun nan si lai anih nih cun a ṭhami he a ṭha lomi he an cungah ruah kha surter pathian ṭhatnak cu mi vialte cungah a tlanter Pathian zeirel loin a nung cuahmahmi tu nai ka bia bantukin Pathian a sawh cuahmahmi hna cung zongah hin a ṭha i mi vialte hna nih a nungmi Pathian a ṭha tukmi Pathian tahcun a harnak kan ton caan zongah fahnak kan ton caan zongah mi vialte nih aw song zatlak an ton tikah zei ruangah dah hihi ka ton ti kha an hngalh lai kha kha an kawl an kawl lengmang ti aw Pathian pei um hi ti an hmuh khawh nak ding ale a lo a tling cuam min nei zei ruang dah ka lo a tlin cuam ti kha an dot lat tikah o bawipa thawng an si ti an hmuh khawh nak ding ca bawipa nih a that nak a tlan ter mi si ti kha ti kha zon ah vun lang ter ka duh mi a sang a pathum nak ah cun bible nih a kan fial mi cu hi sang bawipa hi zeitlung dah that ti kha nan ma ten va kawl cio hmanh o amah chungah him ten um mi cu alung alom Bawipa ṭhatnak kawl he Bawipa Baibal nih a kan sawmpiak mi si. Zeitluk in dah Bawipa ṭhat ti he mi vialte sin a chimmi cu va kawl cio hmanh u. Kan chungkhar chungah hun kawl hna hmanh u sih. Kan Khrihfabu chungah vun kawl hna hmanh u sih. Kanmah pumpak nun ah vun kawl hmanh u sih. Bawipa ṭhatnak in lam hlapi a kawl hau lo. Nangmah na nunnak te, tuni na nunnak te zingka na thawh khawhmi te ah khan vun kawl chun law zeitluk in dah Bawipa na cungah ṭhat he na hmuh ko lai. Bawipa ṭhatnak hi midang nun ah rel lengmang si lo nangmah nun tu khan rel thiam law aa nei lom zungzal ko lai mi vialte nih hin kan chanbau bikmi cu thluachuah rel kan daithlan tukmi hi si hi ka zong bawipa nih hi vialte zeitluk in dah nan mah cung i bawipa ṭhat kha midang midang tampi cu bawipa cung bawipa kan cung a ṭhatnak kha a rel kan daithlan tuk tikah khan midang nun lawngte thluachuah kha kan hmuh tiah kan nun ah khan si wangnak in a khat lawmhnak daihnak um ti lo cu so cu cun zeidah ka langhter duh ti cun zeitluk in da bawipa hi a ṭhat ti nan mah cio tin va kawl u law nan mah tin va kawl cio hman nan chungkhar chungah nan khrihfabu chungah kan khrihfabu chungah a bawipa ṭhatnak hi ni a tlang zungzal ko dakaw mi vialte nih bawipa cu vel a khatmi pathian si ti hi hmu hna ti a duh ca a si rang ten ka mung khalai A pahnihnak a zeiruang dah Bawipa nih a vel cu mi vialte a kan toih ti si si ahcun kan chim cang bantukin minung hi kan sual cuahmah lio i a zei ka ti lo Pathian thinhunnak bak hi toih colh ding kan si ko nain zei ruang ah dah Bawipa nih a ni cu a santer a sauter ti ahcun mi vialte cungah Bawipa nih lungsaunak a ngeih mi vialte i ngaichih hna seh ti Pathian na duh ca a si. Mi vialte Pathian i ngaichih hna seh ti a duh caah si Bible zong kan vun rel lai. Zeiruang dah Sodom le Gomorrah van in kat kat mei a thlak hna bantuk a hrawh ko lo. Buanchuk cho vawlei a hrawh bantuk in ziah vawlei hi a thinunnak nih a kan hrawh ko lo. Asinain ni khat khat cu a kan hrawh te ko lai. Ziah vawlei hi a zapi chikkhat a kan hrawh lo ti ahcun mi vialte hna nih hin sual ngaihchihnak ngei hna seh ti duh caah si. kan pathian min thangtha ko sia mi vialte caan a kan pek hi pathian nih a kan dawt tuk ca sia hi mu di hna seh ti duh ngakchia upa bik tiang ni mu hna seh ti a duh a ka uar tuk mi cu hi bible cacang hi si he kan zapi te zang fatin pathian bia ti ding an som na 1 2 3 go bawipa cu a biakam a tlinter awk a a khul a nuar ko ti in mi a cheu nih an ruah bang hin a si lo nanmah cung i lungsaunak a ngeih ca tu ah hin a si deuh zeicahtiah pakhat tlau hmanh hi a duh lo i mi vialte hi sual ngaihchihnak ngei hna seh ti tu hi a duhmi a si mi tampi nih Khrihfa biaknak he a kan nihsawh cu Peter chan zong ah khan Peter zong nih ca hei kuat hna tikah khan hi Peter cu kuat a ngan pathum hi na rel si si ahcun a tang deuh a hram thawk in na thawk a si si ahcun na vun hmuh laimi cu atu ah cun in nihsawh ko hna seh nan bawipa cu khoika dah um nan pathian cu khoika a um tiah in ti ko hna hmanh seh law lungsau ten hna kaw atu ah hin kan biaknak hi a kan nihsawh tuk cu a kan nihsawh lawng si lo a kan thah cuahmah cu a kan hrem cuahmah cu Khrihfa tluk i thah a tem hi kan um lo cu atu zong an thi cuahmah an hrem cuahmah na khoi na Jesuh Khrih cu khoi na Pathian cu ti an ti an theih lo ca si cu lungsaunak bawipa nih a kan ngeih ca si Bakal na chu kan ni chuak tung mi chu thong tha chim David Lean an timi pa khe thong tha chim em Jesu a um si sia chun khoi atu e phuang sa Jesu a um si sia chun khoi nupi ka ton chung lo Jesu a um chu nupi ka tong ko lai si te te thawngṭha chimtu pa nih ai thohmi cu Jesuh um lo ca cu na mui chiat tuk ca si ka ni hi chuak ngai zeidah ka langhter duh ti si si ahcun mi vialte cung i zeiruang ahdah bawipa nih hihi biaceihnak hi a tlunter chulh lo ti ahcun kan zapi te sual ngaihchihnak phan u si ti duh ca si Bawipa nih an dawt tuk i a ka dawt tuk rih caah a thinhunnak ing ding a kan sian lo caah ka fa rak kir ṭhan ti a kan auh zungzalmi kan si. Zingka a kan thawh khawh rihmi Bawipa nih a kan auh rihmi si si. Zan i kan tuah sualmi ni zan i kan chim sualmi kha i ngaichih dingin ni thar kan thawh ṭhanmi si a ruang dang si lo. Cucaah cu nika zawn ah kan zapi te aho cio poh a luancia caan na nun kha cu phundang sia kha cu um ko seh kha kha cun na ti kho ti lo na remh kho ti lo ka remh kho ti lo kha kha cu bawipa hmaiah kan kir sia cun bawipa nih nan sualnak cu senduk bang sen hmanh seh horha bantuk ka rantar lai te sinate am hai lei tu ahcun minu kha va ka lo va sual ti hlah ti bel ate tuni ah hin kan thawh khori mi cu bawipa vel thong a si caah hin bawipa lungsaunak hi zei ril lo um lo ding hi phone i ka zonak Roman mi hna ca kuat mi hna cu zeitindah ti ti cun a zaangfahnak a nganmi le a lungsaunak le a thinfulnak zong zeirel lo an um hna Pathian in na cung i zaangfahnak a ngeih cu i ngaichih seh ti an duh caah si ti cu na hngalh ko ṭung mi vialte hi Pathian nih vel kan cung i a tlantarnak a ruang cu kan sualnak i ngaihchih i bawipa lei ah kan i mer ding a si sual ngaihchih ding a ngeimi vialte zum lo tu lawng zong si lo zum lo tu vialte in sual ngaihchihnak an rat i bawipa hmai in kir ding si tu zan tu chun atah kan nih kan khrihfabu ah sual ngaihchih ding kan ngeihmi vialte bawipa hmai ah kan kir ding hi bawipa nih a kan auhmi si ti kha vun langhter ka duhmi si a pathumnak donghnak Zeruang da Bawipa nih ma cu ani a vel cu mi vialte cungah tlanter tiah cun vawlei ah hin zeiruang dah scientist vawlei ah hin zeiruang dah engineer vawlei ah hin zeiruang dah um zei ka ti lai doctor nurse ma cu cun lam le sul tuah thiammi vawlei ah zeiruang dah cozah ṭha ṭha hna Bawipa nih a umter a ruang a um cu cucu zeiruang ah tin thawngṭha vawlei kil li a phak khawhnak ding ca a si Cucu zeitin a si ti cun Paul te chan bantukin lam le sul hi rak ṭha hlah seh law atu a hlan bantuk vanlawng te hna mawṭaw te hna um hlah seh law government cozah ṭha hna um hlah seh law thawngṭha he awlzam tein ai lanhpi kho hnga lo. Bawipa vel a ngan tuk caah atu cu kanmah laimi cu hei chim law laimi cu tuak hmanh kannih laimi hi kanmah laimi ten tahchunnak ka lak lai maw usa ah rak phan hlah usilaw kawlram passport cun khoika hmang kan phang kho lai lo USA ah bawipa na kan phak ta USA passport na kan ngeihmi cu ram zazan kan tlawng kho chung cu thawngṭha chimnak ruangah Bawipa nih zeiruang ah lam le sul vialte vawlei vialte a ṭhatter zia a dantatnak he a kan inter colh lo ti si si ahcun mi vialte hna nih hin Pathian dawtnak an theih khawhnak ding caah a si. Kan Pathian hi mi vialte nih Pathian dawtnak theihna si ti a duhmi si. Pathian bia hmun khat i relṭi ṭhan ding kan sawm hna. One, two, three, go. Mi vialte nih khamhnak hmu hna seh ti le biatak kha hngal hna seh ti a duhmi Pathian kan khamhtu nih hi thil ṭha hi a duhmi a si. Kan Pathian kan Pathian nih a mi vialte hi khamhnak hmu hna sila a ṭha men lai a ti lo. A duh bakmi Pathian nih a tlaihchan bakmi a lungkine ai chiahmi cu mi vialte nih a sin an phak a si. Khamhnak hmu hna seh ti duh. Nangmah zong Pathian sinah um seh ti a duh tu hi nangmah nih keimah keimah sin um ning ti na duhnak nang Pathian nih nangmah hi Pathian sinah um seh ti an duh deuh cu. Ka sinah khua sa seh, ka sinah nung seh ti hi duh deuh cu. Nangmah le keimah nih kan tliktak zungzal natin a rak kan kawl ṭhan lengmang nak khi ka sinah um seh ti a kan duh caah a si. kan zapi kan nih khamnak mu ning ti ka duh nak nak hin bawipa nih khamnak mu se ti a ka duh deuh cu vancung a kai ning ti ka duh nak bawipa nih ka sin te rak um se ti he duh anang mala keima tu ni bawipa he kan duh lo kan pheu zungzal le peis ko chu zeitika da bawipa nih a kan lot bal lo mai bawipa nih a kan lo bal lo kan mah tu nih kan lot zungzal se mi vialte nih khamnak mu hna se ti a duh tu he kan pathian asa khamnak mu long so betak thai hna se ti a duh Nini caan ah hin Facebook nan kau ahcun phun tampi buainak cha tu UPC a kan kan tang rua ka te oneness le trinity a kan tang rua ka ti te a tha a man ko biatak cu kan kher lai ding si kan kawl ding si biatak cu a al zong kan al ding si ma cu kan i ceih kan i ruah tikah dawtnak in kan i ceih kan i ruah hna ding si zei ruangah thiam i cu ruah si loin biatak hngalh duh ruah si ding si Atu caan atu caan zongah oneness zong trinity zong a herh cun hmun khat te ah ṭhut i bia i ruah ding sia. Cucun holh theih lo kong zongah lam kong zongah biatak kha ṭha tein Bible ning tein atu cu biatak a thei lomi vialte kha hlen cuahmah kan si lai dirhmun ngei loin kan vaivuan lai kan lungre thei lai pakhat nih an chim paoh pakhat nih an chim paoh ti kan vak lai tlaihmi kan ngei lo bawipa nih a kan duh biak biatak ngei thei hna seh ti biatak timi cu baibal chungah khan um ko baibal kha kherhlai kha a biapi taktak so cucah cun kan nih kan khrihfabu zong khamnak hmu hna seh ti long bawipa na kan duh lo biatak hngal hna seh ti kan duh mi vialte biatak hngal hna seh khamnak hmu hna seh ti duh zei ruang ah bawipa nih a thin hunnak hi a kan toih chat lo mi vialte nih pathian dawtnak thei hna seh ti duh ti kha tu ni ah kan chawn mi siseh a ṭhami um cun bawipa nih thluachuahnak kan pek pek ko seh